Leb man ni gwok munino pe kicoo. Leb li eni leb me caro ma lutelawa kacel ki jo ma ka megi gubedo ka tic kwede i kom lupeko jo ma piny oloyogi i te ceng kany kun nongo giwaco ni gwok munino pe icoo. Leb eni kitiyo kwede wa i kare kampen bene. Ma inono kadi in ibedo macalo kampen ajen pa ngat mo, ibedo macalo ajen pa ngat mo ento o i kare mo In inongo ni i kom bedo ajenni ni tye circle moni dok ma nongo in bene ibedo peke iye. Nongo latela gwelo danone moni manok nok nok donyo kwede woko ci waco ni wun jo mukene ni wukur ki woko pud wacito i lok moni ladi ot. gubedo ka cito ka medde en ki leb man ni, Gwok munino pe kicoo. Abedo ka ngino kor lebbi motmot, lebbi bene luwer mukene gubilibbe gugoyogi wer ni, Gwok munino pe kicoo. Abedo ka yenyo kor lokke eni mot mot nio ka abinongo abiniang matut ni leb man ma kibedo ka tic kwede i kare campaign mapadi padi i kare election mapadi padi kare aye leb ma kibedo ka tic kwede ni gwok munino pe ico, lebbe onongo leb ma kitye ka ngalo. ki jo ma piny oloyogi i te ceng kany, lucan ma gin mo gipeke i te ceng kany, kibedo ka ngalogi ni gwok munino pe i coo, onongo kitye ka meaning ni jami ma wan watye ka timone kica watye ka timone pi lutinowa, jami ma wan watye ka timone pi danowa, jami ma wan watye ka timone pi family wa. Kit macalo pud pe gungeyoni, pe ipo wigi iye. Ming neko rwede, gibipo lacen. Man aye leb ma kitiyo kwede i kom lubolkwir ma lupeko tutwal-li. Lubolkwir ma olo kineno ni kero kero gin mo tye kit me lim, kiterogi i yo mapat. Ento wun eni ma kerowu peke ko kwicikwici ka kimiyi kado, paket acel me kado, kimiyi cabun, nucu bar, kimiyi cukari kilo acel onyo nucu kilo, ci in dong inen ngwec ki goyo kijira ki dong ringo kor dano ma nongo ka odok i miting man me lai ot-ti ci nongo waco ki luotgi ni. Ming ne orwedi gwok munino pe ki coo. An tino abino ka coonu gwogi luwota, pien wan kilwongowa ni gwogi pi kare malac. En aye oweko an abedo ka tic ki alama me al kweda keto cal gwok. 2026. Gwok kargi. 2026 Gwogi luwota, wakayo gi dong. Karewa me doko dano oromo. 2026 Gwogi luwodiwa, wakayo dong jo ma gilwongowa ni wan gwogi-ni. Abino ka temo gonyi te lok mo ma wun pe wutwero niang, ento pire tek ni myero wuniang ki bota. Gin ma oweko kilwongowa ni gwogi, pien wan ka dong kiceyo kwio ki i cingwa kicito kwede kong i bitowa, kibitowa ki jami ma konye peke. Co lok kwan. Bedo pi mwaka abic ka dok yer timme. Two bene ka ocakke, two bene uni pi mwaka abic ka yer dok dwogo. Keny ka oket i kare me kampeny ma kenyi oket, pien kampeny nokene keto wa keny, kenyi ka oket nongo myero ibed mwaka abic Labongo keny mo matir atir pien kenyi oket i kare campaign. Lutino ni ka kibiti ki kado, kibiti ki cabun, kibiti ki moo dek igoyo kijira dong matek ci inge lacen lutino ni gubikeng kwan pi mwaka abic onyo ka gubiyelle ci gubiyelle ayela ki goyo matafali. bako layata ki dong cito ka tiyo pakaca bot jo ma gigamo kwir ki bot migiwu. Myero wek icit iti pakaca atiya, gin gugamo kwirwu me cwalo lutinogi i gang kwan mabeco, gugamo kwirwu me cwalo lutinogi ka kwan woko i lobo ma woko. gigamo kwiwu me cito ka tero famili ma meggi, tero mongi ki lutinogi i odi yadi matego ma tye wa woko calo India-gi, calo Amerika-gi, ka mapol calo England-gi, nemnem. In ma gigamo kwini-ni ibito ki kanca gang kany. Wan ma kigamo kwiwa ni wabito ki two acwiny gang kany, two adunu, wabito ki two maraco adida i kwowa gang kany, ento gin gicito ka loko kidneygi wa i India, America, England and so forth. Enoni weko gin lwowa ni gwogi kakare, wan gwogigi. Pien wan watye source of kwir ma ka mege wa tye source of income gi kare ki kare ki ringo bot wa ka dong ki gwaro ki bwoto wa kenyo wan kondong kuman ko wa doko rac i nge buto wan kondong kony wa doko peke i nge buto wan kondong ki bwoto wa ki jami marac i iwa nyo i kom wa wan kondong wan macalo gwogi ma kiwaco ni gwok ma onino pe ico, an abino ka coyo gwoki luwota. Dano gubedo ka yubbe for life after Museveni i Uganda, dano obedo ka yubbe pi life After Museveni i Uganda, tyen lokke ni ka diki maca Museveni dong peke, mito nongo wan oyubo kaka lutino wa, wayubo kaka wadi wa, kaka mon wa, ki kaka lurem wa. Diki maca ka Museveni dong peke, mito nongo wan oyubo kaka wako, joni oyubo kaka gi. Pol lutela wa egini weng guwilo odi gi o pole i lobo ma woko ka latela ma dong otelo tela mwaka abic mwaka apar mwaka apar ki wiye dong tye ka investing wa woko ki gang kany weng guwilo odi weng woko pingo? pi lok man ni Life After Museveni. Ma wan gwogi-ni pe wangeyo ba, ma wan lucan-ni pe wangeyo ni there must be life after Museveni. Jo-ni oyubo kakargio, lutinogi gicwalo kwanowa woko kiyubo kakargio, mongi gituk ki dege gicito ginywalowa woko kiyubo kakargio. Cente, Lim kikwalo en lim mumyero obin okony lucanne, kikwalo ki diverting o weng kicwalo i personal accounts joni yubo ka kargi o. Lutino Acholi ma gitye i mony, Lutino Luo ma gitye i mony guyubo ka kar lutinogi o weng i mony. ma tye i polic guyubo kaka lutinogi oweng i polic i dog tic kunnu. Dipatmen mo keken ma gin tye iye guyubo kaka lutinogi ki mongi oweng kunnu ma kadi gin dong kumgi to ma obin kwany kwogi akciden ngolle ngo otimme ngo, incuarens tye konyogi famili dong maber ka guto bene macalo MP. Wan gwogi omyero ocit labolo kwir pi lutinogi wek o replacing gin, gin pe ye lutino pa lucan onongo opportunity me replacing gin ki i parliament, replacing gin ki i office lacan mo pe bitimo ne, ka lacan mo odite paka odonyo nongo okato ki i leb tong mabit ma pe lare. Wan gwogi, an abino ka conowu, ka conowa ki i wang nino ki i wang lek, pien ka wape ki cowa, gwok ma onino beco, ma leb ma kitiyo kwede. Live after Museveni, Jon Oyubo, Comrade Cawa ni ludito mony ma a ki i Acholi gurwako lutinogi owenge iso. koni Eco koni Eco gurwako lutino gi weng Eco gurwako omegi gi ki lumegi gi weng i Eco gurwako lurem gi o guyero lutino pa lurem ga gupong kunu ligwit ma nyuti ni diki ka piny oru ki wai Museveni dong peke ma nyuti ni wan gwogi wa peke ki ka rwako tyen wa. Pien all this while, jo-ni gubedo ka kwanyo opportunity pa lucan-nu weng me yubo ka ka lutinogi, ka kargi, ki ka ka mongi ki wadigi, wadi oo ki lurem. En guyubo pi kare malac adada, wakoko can pi kare malac gin tye ka yubo ka kargi ki lim ma omyero okony kwowa odong bene wan wa developing. Gu diverting-o weng me yubo ka kargi. Eno life after Museveni, life after Museveni tye ka bino. Wun lutela ma a ki i Acholi koburu wuyubu kakawu weng. Parliament bene ka dong wun peke lutinowu aye myero olee kakawu. Opic mo keken ka dong peke lutinowu lawomaci aneno. Lutino pa ludito mony ma megwa macon kibedo ka nyutogi gua ka tyeko training ki woko gucito gin keken. Lutino pa lupeko ma bolo kwir itgi-ni, lutino pa lupeko ma kokogi ka gin oto wan lugo wer, Oh ngadi do, luditowa otum woko, wan aye lugo wer, wan aye lukoko. Ento cingwa pe kimako me cito i training ka mo. Cingwa pe kimako me tero wan ka mo. Lupeko myero ogak ka ka pekogi. Nen nen awacciwu ni, mwaka abic me 2026-2030 wek dong 2031 nongo dong gwoki ka alokaloka tye i Uganda, alokalokane bene obino nongo olo wan lucan bene Watye ki lucung dwarwa ka mo, wan olego mwaka abic keken, mwaka abic keken me a tin, in fact wan watye ka lego mwaka angwen. Gin gutiyo ki mwaka ma abiro odonyo i kom bene bene bene bene paka wa tin. Gubedo ka yubo kaka lutinogi, kaka wadigi, kaka luremgi, kaka ngagi. Nicaka ma Museveni donyo i kom ci ocako nongo Acholi me tic kwedgi, nongo Lawa, Alur, ngagi me tic kwedgi. Jon obedo ka yubo kakagi keken, kaka pe guyubo kaka lucan en man gin giwaco ni gwok munino pe kicoo, kaka gwogi pe kiyubo. Dong an atye ka leko wun lutwa. Ni an atye ka wacce ni joni tye ready ni kadi Museveni a diki gin tye ki kanyongogi ka bene piny owacce ilele ya elele elele gin tye ki odigi iloo ma woko guwilo woko weng gangi gi gituk gicetoko ka odoko ni tic after Museveni lutino gi aye kibicoyo pien wan wape ki ngec ma lutino gi onongo ki i Universities mapadi padi. higher institutions of learning mapadi padi lutino gukwano kunu so wan aye wabidong macalo gwok munino yam pe kicoyo, gwoki ma gunino yam pe kicoyo dong guco ki peko, guco dong ki ngwec an atye ka waco ne botwu ni wan watye ka legone ni. Ladit lobo yam en obedo ka miyo tic appointment, appointment, appointment, appointment ma yam ladit lobo obedo ka miyo ne bot lutino Acholi matego weng, lutino Olangi matego weng, Alur matego weng, Kumalo me Uganda matego weng, appointment egi ni weng. Joni gutiyo kwede me yubo kakargi ki kakar lutinogi. Walego ladit lobo okwanyo wa nomination form ocung macalo president me Uganda pi 2026 ci ka en dong mito weko tela owek tela i 2030 nongo mwaka angwen eni kong wan watute me rwako lucan bene kakamogo lutinowa wan gwogi ma nongo pe kicoyowa-ni. myero warwak par atye ka dok pi an, atye ka dok pi wan, mwaka angwen moni eni ladit lobo konywa akonya, mwaka angwen, mwaka angwen ka imedo ki aryo mudong nongo bedo mwaka abicel nongo myero wacak tic cok iye right now, mwaki abicel eni pien wadong ki infact mwaka abic pien twenti twenti five, twenti twenti six dong ye ma nyuto wa ibedo ki mwaka abic. me a tin me o i 2030 nongo mwaki adi? In dong inene kenyo, mwaki abic ma bup. Watiyo kwede me nenone ni wan gwoki ma yam pe kicoyowa-ni, yer ma tye ka bino-ni myero obed yer pa gwoki munino yam-mi, pien an dong abino acoyo gwoki luwota woko. Year ma tye ka bino 2026-ci, ka pe litti gin ma bitimme i anyim ka Museveni dong peke, ka pe litti ci kong ituk ki lokka-ni atuka. Jo-ni gurwako lutino ki wee mony, lutino gigamo mucara dwe ki dwe, pe gurwako lutino pa lucan. Ka wutamo ni abwolowu, ludito mony ma tye i acolini weng, wucit wucak yenyo jami, wubinongo statistics. Wubidwogo ki results. Gurwako lutinogi ki wadigi keken ki luremgi. Ma tye i Esso ne, ma tye i UPDF otimo ngo, ma tye i police, ma tye i prison, Uganda prison, ma tye ngo. Gurwako lutinogi keken cito ka kwan bene me medo rwom. Lutinogi keken coyo kadet ka obino timo ngo? Lutinogi omyero obin ka ka pwonyo dano. Ineno? Mapat ki eno, tic, tic weng tye en i cing jowa eni, jowa man ma ladit lobo obedo ka timo appointing gin, ento appointment-ne pe konyo wan, konyo gin ki dog gangi keken-ni. Kony pa offices gini tye once ki cimi onongo ibedo ki twero ki opportunity mo me konyo olo dano i yo ma nongo rwatte kadi ka bed offices mukene cente madi madi pe iye ento olo advantages dwong jo ni gutiyo ki advantages egini me yubo lutinogi ki wadigi ki family gi keken ni in case Museveni peke myero awek family na maber. Ento pe gutamo pi wan gwogi, ma gin waco ni, 'Gwok ma onino pe ico, kita dong yam gin pe ocoyo gwogi. Gwok lawotwu Al-Queda obino ka conowu. 2026, Ladit lobo omyero ocung. Pien wangeyo ni kadi ni ngo kadi ni ngo mwaka pa ladit lobo dong ocito. By 2030 dong nongo ladit lobo pe twero dugu dok ni en edugu ka cung. Man neno wa macalo KDP. Kong dong ladit lobo cung wek okony wa ki mwaka abic i keken otinge oret i cing lucan wan bene orwak dano wa kakamuku kakamuku. Mono dong en kiro iwaci ni laro jami ma oballe dong oballe ko. Wan megwa obi bedo mwaka abic keken. me temo positioning ourselves wek bene pe dong obed rac twatwal in case Museveni tiki ma ca bedo pe. Uganda wa ni after Museveni ngeno ne tek, Lubanga omitiwu gumm.